Koinei te hapori o Manawa Gardens ki Rotorua. He hapori hou, he whare māna hou mō ngā whānau o Ngāti Whakaue me Te Arawa. Ka tika he whakamihi atu ki te Kāwana nei, haramai, tēnā hoki ki Wātāte nei, tribal lands, i haramai ki te tūtū ai i Wātāte nei, whare mō Wātāte nei, ā, mō te whānau. Ngā tātai nei tamariki mō koutou nei, tērā te mea nui kai roto i tēnei taha rāwhiti mai. Haere mai rā, i runga i te āhuatanga te kaupapa kua whakahuihui mai tātou i te rā nei e. Tū ana a Paraone Pirika o te hapū mana whenua o Ngāti Te Roro o te Rangi o Ngāti Whakaue, hei reo pōwhiri tuatahi ki te kāwanatanga kua hono nei ki te tautoko i ngā mahi whakawhanake whare mō te iwi. Te nuinga ake wā tātou nei Māori mā kore e mōhiotia ki wā rātou nei whakapapa. Nō reira, nui kei roti i konei nō Ngāti Pēkiia, ngō wā tātou nei hapū o konei, a wā tātou nei iwi o konei o te Rotorua nui. Hoi anō, kei roti i wā rātou nei whakapapa pikiao, whakapapa tarāwhai, He whakapapa whakaue hoki. I hangaia ngā whare māhana ki tā mātou whānau. I whakarotohia ngā whare ki ngā ki ngā whānau ngā whānau rawakore, ētahi atu o ngā whānau kāingakore. Kua roa a Ngāti Whakaue Tribal Lands e whanake ana i ōna whenua ki te whakaruruhau i ōna whānau. E hia kē miriona tāra o ngā pūtea a te iwi kua whakatōpū ki ngā mahi hanga whare nei. E hiahia ana rātou mō ngā whare hou, ngā whare māhana ki roto o tā mātou, o tā mātou whenua tuku iho.

All these government officials and especially the Prime Minister go walking through my front door. Kua kotahi tau a Brooke Raureti me ana tama e rua kua noho ki te hapori o Manawa Gardens, ā, e toru ngā rūma moe ki tōna whare. I spent the last 12 years in Australia, brought my babies home post-Covid to be around whānau and Although there are some people here that we don't know, just that whanau feeling and that homely feeling that you get being up here. Piki, a Manuka takoto kei mua i te aroaro o ia te taone, ia te taone, a me te mea nei, a, i, ma enei momo mahi, a e whakangawari hoki i te noho a nga uri a Ngati Whakaue me nga iwi o te rohe nei ki enei momo whare. Ka mihi hoki ki a Ngati Whakaue i to ratou a pumanawa. Pūkenga hoki ki te whakatāmi i te utu. Ka tae atu hoki ko te Minita Take Whare Tuarua a Tama Potaka ki te whakarangatira i te kaupapa nei. Ka toe ēnei tauira e whakariterite mai nei i ō rātou ake, ki ō rātou ake rohe. Tō mātou e kī ana, the right house with the right support in the right place for those in need. It's amazing.
the opportunity that we have to be in these homes um, and in this little community. So it's exciting that there is going to be more. Ko tēnei hononga, ko tēnei tūhonohonotanga o te, te kāwanatanga, e whakatakotohia o tēnei kaupapa i ngā kāwanatanga kei muri, o tēnei kāwanatanga uh, kia piki ake uh, te kaupapa e, e hangai ana na, na whare hau. Ko te mea nui hei whakawhanake i wā tātou nei iwi Māori. Tera te mea nui. Wata tenei tamariki mokopuna tuatahi mai. Ka timata ngā mahi whanake whenua a te tau hou, ā, ka mutu i mua o te aranga o Matariki a te tau 2027. Te Kawa Paora, Māu Kaha.